Moien a wëllkomm zu engem neie Video vun Team Lëtzebuerg. Haut sidd der hei erëm fir en neien Opening vu Yu-Gi-Oh! An zwar dës Kéier erëm fir e Core Set Duelist Advance. Kucke mer mol wat mer dovunner zéie kënnen an dann zielen ech iech och e bësse méi iwwer d'Kaarten déi hei dra sinn.

Ass och eng nice Engine fir Rang 4 an sou kënnt ze man. Kritt villeicht Meta Relevanz, wäerte mer nach gesinn wéi dat sech bei eis entwéckelt. Dat wat awer wahrscheinlech hei am meeschten dra gesicht wäert ginn sinn déi nei Vanquish Soul Kaarten. Extrem beléiften Archetype, zimmlech schwéier ze spillen och. Hat e bësse seng Zäit wou et konnt bësse glänzen, mee et war ni sou gutt an elo mam Support plus deem wat nach deemnächst kënnt gëtt dat Deck wierklech relevant. Ech soen, da fänke mer mol un. Kucke mer. Wellen de Super Psy Sky Blaster och scho mol ganz gutt Kart. Generic Rang 5 wäert elo och oft opkommen an der nächster Meta. Definitiv Kart déi näischt wäert kaschten. Jidderee soll sech esou eng run huelen, definitiv. Dann Heroic Champion Magnum Excalibur. Furalize. Dark Flare Swordsman, Vanquish Soul Rocks, ma perfekt, direkt déi éischt super rare fir Vanquish Soul, ass eng vun deenen 3 neie Karten déi se krut hunn, ass wahrscheinlech déi manner relevantesten, wäert der awer een bis zwee mol spillen, kann ëmmerhin hëllefen d'Go Second oder sou kann bëssen hëllefen de Spass ze pushen. Regenesis Commands, nei Regenesis Karten, Inferno of the Ancient, Spirit Poacher an Mutinity in the Sky. Fir déi, déi et net wësse sollten, dat do ass eng vun 3 oder 4 Karten, déi wäerten e bëssen esou Support fir Burning Abyss kënne sinn. Also do si e puer nice Saachen, déi der kënnt maachen. Dann den nächste Booster. Hei mer Artmage Masterwork Succession. Hun ech lo och net drüber geschwat, méi dat huet ass dann dat neit Lord Deck, wat mer souzesoe kréien. Teech mer hate jo äh, bis lo e ganzt Joer, vläit esouguer iwwert e Joer, wou dat Ganzt mat Snake Eyes, White Forest a mat Jabauster an esou gaangen ass. Ma dat doten ass elo dat nächst Lordeck wou mer wäerten hunn, wou wahrscheinlech sech och, géing ech soen, iwwert e ganzt Joer oder esou zéie wäert. Prototype Psychic Blaster, Gaia Stream The Graceful Force, Link Slayer Add Ignister, nach méi Ignister Support, The Monarch's Revolt, jo dat hunn och verschiddener hunn et immens gär, verschiddener haassen et, mee Monarche kréie rëm Support an ginn erëm bësse spillbar. Fir déi, déi net wëssen, wat der man, Red Duck ass einfach, Wa si hiert Board etabléiert kréien, kënnt der vergiessen, et ze spillen, well dann hutt der keen Accès méi op ären extra Deck oder kënnt keng Special Sounds méi man an esou. Verschiddener fannen dat witzeg, verschiddener e bësse manner. Dat hänkt natierlech vun de Leit of. Bojo the Dance Light, nach eng vun deene Burning, pseudo Burning Abyss Support Kaarten. Vanquished Soul Start, déi zweet Vanquished Soul Support Kaart, ass eng Common, Gott sei Dank, soss wär dat do vill ze deier gewiescht.

Ech weess net ob een dat Fan Favorite nenne kann, mee vill Leit sinn drop gehypt. An zwar Lunaleiter kritt ganz gudde Support, dovunner och e bestëmmten Tower Monster, dat heescht dat wäert extrem schwéier ze sinn dat ze outen. Dat wäert warscheinlech gutt kënne mathalen an et wäert och héchstwarscheinlech zimmlech bëlleg bleiwe fir déi, déi méi eng cheap Optioun siche fir kënne mat der Meta matzehalen. Ganz interessant Kaart op jiddefalls. Super Quantum Black Layer.

Nightl or Deck, ultra schéi Kaart. Dann Spring, Miracle Raven, Moon Gardener an Inferno of the Ancient. Fir déi, déi et net wësse sollen, déi lescht Vanquish Kaart ass eng ultra rare, ass och den absoluten Hit dee mer sichen. Also bei de Secrets, ech weess net genau wat et nach esou gëtt, do gëtt et eng Generic Link 3 déi kéint interessant sinn, mee jo mäin Main Hit leit bei den ultra rares.

Effekt hutt wéi deen eppes tribute kann, also esou eng Condition hutt wéi e Kaiju oder esou, gëtt et extrem schwéier dat dote lass ze ginn. Ech weess net wéivill et gespillt gëtt, mee musst halt prepared sinn dass et an der Meta en Tower Monster gëtt. Sprite Poacher, Regenesis Cycle, Shopping Error an Regenesis Commands. Dann hu mer och geschwënn d'Hallschent vun der Këscht duerch.

Mee déi dote Kart mécht dass den Mirror absolut grausam ass, well déi heite Kart einfach nee seet zu den zwee Types. Déi kënnen dann einfach keng Effekter méi maachen. An déi Kart alleng huet de ganzen Deck ruinéiert. Du huet einfach gemeet dass aner Decker lo besser gi sinn, obwuel dat doten Deck am Ufank mathale konnt. Also ech weess net wat een dovunner hale soll. Ech sinn zwar e besse salty dass dat dote geschitt ass. D'Deck war zimlech nice, lo muss ee kucken ob een et wierklech nach spille wëll oder net. Mee gudden Hit op jiddefall.

Holy shit, also dat doten, dat muss ech schon ukucken, déi Kart ass absolut insane, wonnerbar. An jo, dat ass mer guer net agefall lech dat ze soen, mee jo, Skystriker krut och mol endlech säi Support hei dran. Link 2, deen absolut insane ass, an déi heite Kart, déi dem Deck och méi Recursion gëtt, méi Power, méi Interruptions. Wat soll een da soen, dat ass einfach Skystriker, et lieft nach ëmmer, et wäert ëmmer weider liewen, an dat Deck ass einfach vill ze gutt. Kuckt Äech einfach déi Kaart un, holy moly! Crazy! Ma perfekt dass mer dat ankam hunn! Insane! Crazy! Layer 19 Sun Incursion Super Quantum Black Teleport Fusion Steel String Sacrifice an Xyz Lei. Also deet mer leed wann do e bësse Laachen dran ass, mee déi Kaart ass einfach wonnerschéin! Also. Dass insane, dass och déi éi zweete Kéier mengen ech wou ech elo eng Starlight zéien a mengem Liewen oder iergend esou eng Rarity Card. Also absolut insane. Komplette Wahnsinn déi Kart. Sou dann feelen eis nach 5 Pack mee jo do soll een sech net méi vill erwaarden. Also wéi gesoten eng Ultra Rare ka kommen. Wa elo natierlech déi Vanquish Kart kënnt wäert absolut insane mee ech mengen et däerf een net méi iwwert den Display meckeren.

Wéi relevant et gëtt wësse mer nach net, mee ab August wäert villäicht den Deck do sinn dat dat wäert benotzen als Starter souguer fir a seng Engine kënnen eriwwer ze goen. Also kann zimlech interessant ginn. Shipping Error, Xfce an Nouvelle Recipe Book Recette de Nouvelles. Majo dann, déi Ultra Rare huet wierklech keng Loscht. Starlight virun der leschter Ultra Rare gezunn, ëmmerhin.

Chapeau les gars ëmmerhin cool. Admin gëtt Kaarten wëll ech hunn, Secretarian wollt ech hunn, Primate ëmmer gutt Kaarten an dann Secret Rare Admage Kaart och näischt ze soen. Bon déi Arby Kaart ass e bëssen, kann ee jo net alles genau kréien wien et gären hätt muss ech sou soen an dann natierlech Sky Striker Special Manoeuvre Lemniscate am Starlight. Absolut insane. Dann hoffen ech dass dee Video Äech gefall huet, also ech sinn zimlech zefridden, kann näischt dogéint soen. Have fun, enjoyed dee Park an mär gesinn eis nächst Kéier. Bis dann.